Kei te pari o te rua te reo Māori e tū ana i tēnei wā. E ai ki ngā mātanga, hei roto i te 40 tau e kainamu mai nei, kua tūpāpaku kē te reo, kua ngū. Engari tērā ētahi tohu o te ora e ahu mai ana i tētahi wāhi, kāre i te paku mōhiotia mō tana hāpai i te reo. Kāre te kura o King's College i Otahuhu i te tauawhi i te reo Māori anake, Engari kua tino tauawhi hoki rātou i ngā tikanga Māori hei taumata okiokinga mō rātou i tēnei tau tino taumaha. Tiarepa! Kuko Teipatanga!
Ko to matou whakatau! He haka taparahi hei tuku i te mamae. Haere rangatiratanga! Haere mai koe! Uru mai koe! Uru mai koe ki roto i to matou whare kura rangahau! I māturu mai nā roimata o Ranginui ki runga i nā whānau o te Kāreti o Kīngi. He tūmomo mahi whakanoa i te kura, pēnei te karakia me te karana. Ahakoa tōna rononui me tōna mana, i tēnei tau i tino tāmarutia te kāreti o Kiini. I te Pēpuere i mate a William Thode, 15 noa iho te pakeke, i tētahi māuiui tino rerekē. E toru marama i muri mai, i taka a Michael Treffers, 15 hoki tōna pakeke, i tētahi piriti i te huarahi matua o Tāmaki Makaurau. Kāti ake ko James Webster, 16 te pakeke, i mate i te inu waipiro. I kaha nui te whakamanawa a ngā whānau o ēnei taitama tāne ki ngā mahi karakia i te ata nei. This ceremony was particularly poignant for us and for the school and gathering before dawn at the school gates and participating in this cleansing ceremony, you call it a takihi, was a very emotional and beautiful experience.
Ko te karakia tētahi tauira kua rerekē ngā whakaaro o te kāreti ki ngā tikanga Māori me te reo Māori. He aha te tae o ōna karu? Ko te kāreti o Kīngi te kura tūmataiti tuatahi kua whakakau i te reo Māori hei kaupapa ako matua mā ngā tauira tau tuaiwa, tau tuangāhuru hoki.

on things and I'm pleased that not only have I not heard anything directly but there's been nothing come back to me indirectly which has been critical of this particular step. He mā, he pango, kei a koe. E whakahīhī katoa ana te hāpori o Kīngi ki a Lincoln Savage, nāna i rewa ai, i whai mana ai hoki te hōtaka reo Māori hou a Te Kāreti.

Ka pai taku whainga kia piki ake i tō tātou reo, kia rangona tō tātou reo i roto i tēnei kura. Mā te iwi, hei painga mā tātou katoa. Koinā taku kaha i tēnei wā. Ehara i te mea he taumaha, Ā, mēnā e mātakitaki ana te iwi ki ahau, ā, ehara tērā i taku taumaha. Taku taumaha kē, ko te, ko te hiki i ēnei. Kei ngā tatauranga e rima ōrau noaiho o ngā tauira i konei he Māori. He āhua pērā hoki te rahi o ngā tauira nō ngā moutere. E ai ki te Kāreti, ahakoa te iti o aua nama, ko te manako, ka tipu. Ā, he tino rawe tēnei, nā te mea he tino, ā, he rahi te, ngā mea ki te mahi, ā, pērā ki te pāngarau, ā, tēnei akonga, ā, me te pūtaiao, me te mahi. Ka Pākehā, ae. I te mea, mā, mō ahau, i haere mai au mai i te Kura Māori o Ngāi Tapuwae, i whakaaro au kāore au ki te, te whakaako i te reo Māori ki konei, engari, ā, mā, mā Tā Savage, ka mahi tino pai rawa atu, ā. Nā, kei te pēhea ō hoa Pākehā ki tērā kaupapa, kei te, kei te kainākau anō rātou ki te, ki te reo? E harikoa rātou ngā, ngā tama iti. Ai ngā tau tuatahi i roto i te kura ai he tino, tino tūturu rātou e pā ana ki te reo Māori.
We are a high fee school and people do need to have a certain capacity to be able to come here unless they're in the fortunate position of winning a scholarship. We're aiming to have a student society which is broadly reflective of New Zealand society overall. Uh, and that is something which is quite important to us. But we've been around for well over 100 years. Uh, we are a private school, we're an, we're an Anglican school, and our, our spiritual life is very important to us as well. Ara te koro o tā o mātua tūpuna. Ko te reo, te waka wairua o tātou mātua tūpuna e rere nei i te rā nei. E kore rawa te reo rā e peke mai roto i te tangata kī mai, e, kōrero. Kāho, mā te kura e whakatoa. Atu i te rā nei, kua mōhio koe, kua mōhio ahau, ka reo ake te reo o roto kingi i tēnei wā, āke tonu atu i. Tērā pea nā te wā i tohu kia pupū mai tēnei kaupapa i te wā e arotakehia ana tō tātou reo ranatira. Ko te pātai a Te Waihoroi Shortland, He pēhea nei te hōhunu o te whakaaro o te kāreti ki te reo Māori? Kua pakaru i a tātou tētahi anō o ngā pātū o te ao Pākehā. He mea nui tērā mō te reo me ōna tikanga. Ehara i te mea e tūturi ai te ao Māori ki ana turi ka whakawhetai ai ki te runga rawa, engari Ā, ko rātou, me tūturi, ka whakawhetai ai ki te, ki te Atua, nā te aha, nā te mea ko whiwhi rātou i te reo o te Atua.
Ahakoa kei te kī ētahi o ngā tohunga o te reo Māori, kāre rātou te tino whakapono ki tēnei kaupapa e kawea nei e te Kāreti o Kīngi, kei te kī anō ētahi, pai ake te iti kore i te kore rawa atu.

I pātai atu mātou ki te Tāhuhu o te Mātauranga, mēnā rānei he kura Pākehā anō kei waho rā e whakaū ana i te reo Māori hei kaupapa me mātua ako e ngā tauira. Engari hei tā rātou kāre i a rātou ngā tatauranga hei whakautu i taua pātai.